جتنے وی یار دوست نویں ہیں پرانے ہیں سارے کو سارا پیار بھرا مفتا بھرا سلوٹ تھی گیا سلام تھی گیا اور تاہ دل تو گہرائیاں نال شکریہ ساڑے ویلاگ تے آندے وے ساڑے یوٹیوب چینل تے آندے وے پاک ویلیج لائف نظاریاں تے آندے بول کل صبح پنویل نکلنا ہے میں ماشاءاللہ کیبن تے پہنچے ہیں اساں یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے والا جلدی جلدی مارو سبسکرائب اب تم لوگ غلطی سے اگر نئے ہو تو سبسکرائب کرو

تے اج دا ماشاء اللہ ویور پیارا جیا ویلیج لائف دا خوبصورت جے نظارے ہوسن پیارے پیارے ہوسن دلچسپ ہوسی ولاگ اج دا تھیسی مزیدار تساں ساڈے نال رہونڑے جتنے یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہن او سبسکرائب کرنا بھلسن نا سبسکرائب کریسن ویڈیو تا دل توں شکر گزار ہے ویڈیو واچ کیتی کرو پوری۔ میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں۔ ویڈیو ڈیکھسو تاکوں سمجھ لگسی تاکوں اساں کیا آکھے اور کیا نی آکھا شارٹ دیکھ کے ہٹ ویسو تاکوں سمجھ نی لگنی کہ سلیم کھوکھے والے تاکوں کیا نظارہ ڈکھایا تے کیا نظارے چھوڑے۔ توں کہ پوری ویڈیو ڈیکھتو تاکوں سمجھ آسی سلیم دے نال جڑے رہتو تاکوں پسند آسن سارے ولاگ اساں کوشش کریندے اساں ہیس سپیشل پرسن لیکن اساں ہمت نی ہاردے اللہ پاک دے سہارے نال اور اللہ پاک دی ہمت نال پیارے پیارے خوبصورت جے تاکوں وی آئی پی نظارے دار ولاگ ڈیکھیسو راندے تے ایویں ہی سرائیکی کلچر دے خوبصورت جے پیارے پیارے اور اے ماحول چیک کرویسو راندے کیونکہ سرائیکی نظارے سرائیکی ثقافتاں سرائیکی ماحول بالکل مٹھی زبان سرائیکی میرا مزاق

میسج اے جی او آہدے کوئی چادر سک ویسی پتہ نہ سے زندگی دا کیڑھے موڑ تے مک ویسی۔
اتے ایکوں چھوڑو تے سارے پیارے جے ویوراں کوں کوئی سلام دعا کر چھوڑو۔ السلام علیکم۔
وعلیکم سلام۔
تے سر جی سارا سلام تھی گیا اعجاز سوالی۔

جے اے ساری ویڈیو ڈیٹھی کرو تہانوں پسند آسی۔ تے اساں ویور اے ساڈا اعجاز ملنگ اج وال حاضر تھیے ہن سارے نال تے پیارے پیارے محبت بھرے کمنٹ کرو اعجاز ملنگ دے بارے اعجاز ملنگ سٹار بندا پے کے نی بندا ساکوں ڈسنے اساں کو سٹار بناونا اے اعجاز ملنگ کو ٹھیک ہو گیا ویور تے باقی کرو محبتاں دے اعجاز ملنگ خوش تھے کھڑے نا اج پتہ نی
سٹار کیا
ٹھیک ہے ویور ملدے اگلے ایپیسوڈ اچ۔ سلام جواب ڈے چھوڑو۔ ٹھیک ہے سر انشاءاللہ حالی ذرا کم وچ مصروف ہیں۔ ول ملدیاں تکوں۔
ول تو اگوں ملسوں تے ضرور ساکوں دعاواں یاد رکھائے۔
ویور ماشاءاللہ ٹرین ویندی پی میں کہ تکو تھوڑا جا شارٹ ٹرین دا دکھا لیواں پتہ نہیں تکو پسند آندی ہے کہ ریل گاڑی کہ نہیں آندی۔
کہاں سے آنے کے تاکو پیاریاں دے پیاریاں نویاں دے نویاں چیزاں دکھائیاں کروں بڑی لمبی ٹرین ہے ویور سامنے بڑا پیارا نظارہ ہے ویو ہے بڑا پیارا ویو آنا پہ ویور تے ایڈو طرح براز یوٹیوب چینل سلیم کھوکھے آلا تے باقی سنو ویور سب خیر خیرے تے نا نہیں تو اللہ کرے تندرست فٹ فاٹ رہے کرو اسا ماشاءاللہ لش پش کر کے اپنے کیبن دے بیٹھ ولاگ وی پیارا پیارا بنڑیندے پئے ٹرین تیز تھی گئی ویور ختم ہی تھی گئی ہے تے تیز ہی ماشاءاللہ تھی گئی باقی نال رہو محبتاں کرو تے ایویں ویڈیو واچ کیتی ہو تے تاکو پیارا پیارا نظارے ڈیکھائی ہو ویور سامنے برات آندی پئی ہے لیڈیز ہے نال تے ڈیکھا تاکو میں نہیں سکدا۔

لو ویور ماشاء اللہ گندہ وی لاگ بناونا شروع کر ڈیتے خوبصورت جی انجوائے تھیندا پہ بال کھیڈ دے ودن پتنگ اڈائی کھڑن بہار دا موسم ہے نا ویور پتنگاں دا موسم ہے سامنے ڈیدے پہ میں نا بال پتنگ وغیرہ اڈائی پہ بڑا ماحول سجائی پہ خوبصورت گرین گرین ویدر تے بڑا پیارا پیارا خوبصورت جی نظارہ بڑا پیارا پیارا فصلہ دا نظارہ تو کوئی گل چیک کر ویندے پہ کہ بڑی خوبصورت نظارہ ہیں اے تھوم بیجا ہوئے نال ایک دوست دی کیاری ہے تھوم سپیشل ہی تھوم بیجا ہوئے ہوندے سپیشل دیسی تھوم ہوندے بڑا پیارا اور خوبصورت جیاں میں تاں ویور ہیندا گدا کدی وزٹ کرو خوبصورت جے پیارے پیارے بڑا پیارا لیول دا نظارہ آندا پہ گرین گرین وی نال پھول کھڑے وائٹ وائٹ پھول کھڑے ویور ایدے پہ بینا۔ میں آدھاں کہ ویور اے نظارہ بڑا خوبصورت جی ہیں ویو چیک کر سکدے وے بڑا پیارا اور لیول دا سارے سرائیکی نظارے سرائیکی ویڈیو دے سرائیکی ویوز تاں کو سرائیکی پیارے پیارے سرائیکی خوبصورت جے نظارے ڈکھے سوں کلچر دے پیارے پیارے خوبصورت جے گرین گرین پھول ہیں سرسوں دا رائے ہے رائے دے ویچ وادی ودے ہیں تھے ماشاءاللہ وی لاک بڑھیں دے پہ ہیں سورج گروپ تھیں دا پہ پیارے پیارے پھولان دے ویچو شوٹ تھیں دی پہ ویڈیو وی لاک اساب دا پیارا پیارا پھولان دے ویچو نظارہ بڑھیں دے ودے ہیں میں آکھاں ویور بڑا خوبصورت جیہا تے لیول دار ہے کیبن ساڈا پڑا نال کر کے ہے تے اساں آکھیا اپنے دوست احباباں کوں بڑے پیارے پیارے خوبصورت جیہے نظارے ݙکھا چھوڑے کرو جیہڑے دوست احباب شہراں دے وچ رہندے نا انہاں کوں ساری ویڈیو ماشاء اللہ پسند آندی ہوسی سرائیکی کلچر تے کیونکہ سرائیکی سرائیکی نظارے خوبصورت بہاراں سرسوں دے بوٹے، سرسوں دا ساگ تے بڑا پیارا لیول دار موسم تے اتو بڑا پیارا جا سورج غروب تھیندا پیا بڑے پیارے پیارے لیول دار اساں ولاگ بنڑیندے بودیاں خوبصورت جے سرائیکی کلچر دے تے تساں ساڈے نال رہ کرو ایو سویں نظارے چیک کیتے کرو سورج دی پرچھاواں ڈھلدا پیا ہے خوبصورت جے گرین گرین پھل ہن تے بڑے پیارے پیارے کیونکہ روڈ نال ہے نا روڈ دا شور آندا پیا ہوسی مائنڈ نی کرنا تے بڑا پیارا جیہاں خوبصورت جیہاں نظارہ ہے۔ پھل ڈیدے پئے وینا بڑے پیارے گرین گرین پھل ہن تے ماشاء اللہ ایویں پیارے جئے سبسکرائب کیار کے ڈسائے اسا کو تکو کیسا نظارہ لگ دے سارا گرین پھلاں دا وائٹ پھول تے گرین پھلاں دا اج مکس کر کے ویلاگ ویور بنایا اج دا تاں اور پیارے پیارے خوبصورت جے پانی بھی نال فصلیں لگا پہ ماشاءاللہ تے پیارے پیارے گرین گرین وائٹ وائٹ پھلاں دے بہت پیارے پیارے اے بونگریاں دا ویور بوٹے ہیں بونگرے بیجے ہوئے ہیں اے سونف بیجے ہوئے ہیں سونف بونگرے پیارے پیارے اور ساکو آج دے ویلاگ نال دے ہوئے جاستا کل سریکی کلچر دا خوبصورت نیو ویلاگ حاضر تھی سو پیارا جی ہاں اللہ حافظ نیو دوست ہر پرانے سجن بیلی کو سلام سدا اللہ نگے بان ویور اسی کے ساتھ آج کی مزدوری یہیں ختم کر